Mae diwrnod arferol yn gallu newid lot, um, jyst achos dwi'n gweithio um, yn y maes yn ni morol, yn ni gwynt ar y môr uh, a yn ni nuclear hefyd, um, so mae'n gallu newid lot. uh, gweithio efo lot o gwmnïau gwahanol, sicrhau bod yna prosiectau um, yn ei carbon isel yn gallu dod yma i Ynys Môn, i Golgedd Cymru, um, i trio wneud yn siŵr bod yna swyddi yma yn y dyfodol. Uh, Dwi'n gweithio ar tri prosiect wahanol yn Amsbarth, so mae'n amser yn cael ei rhannu um, rhwng lot o bethau gwahanol. Um, so dwi'n gweithio ar prosiect Arfor, sef Cymru'n Llundan, so dwi'n gwneud lot o deithio i Llundan um, yn fisol, Dwi hefyd yn gweithio ar y rhaglen Busnes Cymru, um, sydd yn golygu bod fi allan yn y gymuned yn rhwydweithio ac yn ymgysylltu hefo'r pobl yn Ynys Môn, a dwi hefyd yn neud journalism i Business News Wales hefyd. Dydd i dydd dwi yn gweld cwmnïau entrepreneurs sydd angen cymorth digidol. Mae'n yna'n gallu edrych fel help efo website nhw, social media, digital marketing, CRM software, bob dim fel la. Dwi'n meddwl bod y sector ynni, yn enwedig yn Gogledd Cymru, yn really exciting. Mae yna lot yn mynd ymlaen, um, mae yna lot o prosiectau newydd yn y pipeline, um, so ie, yeah, lot o gyfleoedd yma, so jyst eisiau gwneud yn siŵr bod y pobl ifanc a'r cymunedau yn gallu gwneud y mwyaf o'r prosiectau newydd sy'n dod yma. Um, felly, nes i gael um, newid gyrfa mawr blwyddyn yn ddol, um, ac yn ein lwcus iawn bod yna swydd yn codi yn Emsbarc um, a bod nhw wedi ymddiried ynddo fi i allu newid swydd um, a dod i mewn yn hollol newydd. Um, so mae'r swydd yma wedi galluogi fi allu newid yr path lle um, dwi eisiau ddilyn um, a dwi'n falch bod fi wedi gallu gwneud hynny'n emsfarc. O'n i byw ffwrdd eisiau Australia am bron i ddwy flynedd lle o'n i'n wneud Yr un peth ond o'n i'n freelansio i helpu busnesau a entrepreneurs neu yr un peth. So ddos i'n nôl ac um, o'n i jyst meddwl dwi angen neud yr un peth uh, achos dyna ydi hobi fi a be dwi'n joio neud. So dyna be o'n i eisiau cael fel career. Be nath denu fi at y swydd yma oedd oedd na range, oedd o ddim jyst mewn un maes ynni. Mae o'n ynni adnewyddadwy, ynni morol, mae o'n gallu cynnwys hydrogen, um, niwclear, um, ac yn enwedig fel swydd cyntaf i fi yn y maes yma, um, oedd o'n gret, chos dwi'n cael, cael uh, involved efo bob dim, so, ie, yeah, yn berffaith. Oes, yn sicr, ie. Yeah. Efo'r um, swydd yma, oedd hwn yn swydd cyntaf fi yn y maes yma, um, a dwi wedi bod yma ers blwyddyn nhw'n, a wedi dysgu lot o sgiliau newydd, a wedi cyfarfod lot o bobl hefyd yn y maes yn gret. Yy, oes, yn bendant, yn enwedig oherwydd bod yna gymaint o wahanol prosiectau yn digwydd yma yn Emsbar. Um, so mae yna ddigon o gyfleoedd i allu gwneud lot o waith gwahanol yma. Oes, dwi'n so dwi'n gweithio efo Busnes Cymru rhan fwyaf o'r amser. A mae yna lot o just potential i bildio dy hun fyny yn Emsbac neu efo Busnes Cymru. Mae yna swyddi yn dod fyny, um, mae pobl yn symud a ti'n cael just bildio dy ffordd fyny yn y cwmnïau. Mae'r ecosystem sydd yn Ymsbarc, dwi'n meddwl, wneud o'n lle special iawn i weithio. Um, fel ydych chi'n gweld tu ôl i fi, mae'r caffi yn fama yn ei hun yn rhywle lle mae pobl yn ymgysylltu yn aml. Um, so mae gallu gweithio hefo cyn gymaint o bobl gwahanol o gwahanol sectorau um, yn gwneud o'n lle arbennig iawn. I fod yn deg, mae M-Spark jyst yn wahanol i lot o busnesau dwi wedi gweithio yn y cwmnïau. Mae'r ma egni yma lot o wahanol, mae yna Mae pawb yn hapus, pawb yn siarad, mae lot yn mynd mlaen yma a mae hynna'n just rhoi fwy o egni ti neu gwaith bob diwrnod. Um, mae Ersbac yn lle ffantastig i weithio, mae'r tîm yn gret, um, cael siarad yn y iaith Gymraeg hefyd, um, mae reit relax. Next a just lot yn mynd ymlaen yma a lle lyflu i weithio hefyd so. Swn i'n deud i trio ffeindio allan be wyt ti'n licio wneud, be wyt ti eisiau mynd i wneud. Uh, mae hynna'n rili really bwysig iddo fi. Os dwi ddim yn licio be dwi'n wneud, fyddai'n fyddai eisiau wneud o uh, am hir anyway. So mae'n bwysig darganfod be ti'n licio wneud, be ydy'r uh, hobi de, ac um, really just pwysio dy hun allan, cael dy enw allan. So ni'n trio wneud lot o gwaith ymchwil i be sy'n o gwmpas chi'n lleol, um, achos ella os ydych chi'n gwybod amdano fo, ond mae yna lot o swyddi yma yn lleol, ydych chi jyst yn gorau sbio'n iawn amdanyn nhw, gwneud cysylltiadau newydd, um, rhad efo'ch rhieni, efo'ch ffrindiau, efo ffrindiau rhieni, teulu, pwy maen nhw'n nabod, a jyst trio cael profi gwaith yn y maes os mae o'n wsos, os mae o'n internship am cwbl o fisoedd, um, lot o brofiad hefyd yn eich chi sefyll allan, ond um, ia, jyst chwilio amdano fo a gofyn o gwmpas. Fyswn i'n dweud yn bendant sy'n edrych ymchwil, um, yn byw yn rhywle mwy gwledig fel Ynys Môn, dio ddim mor hawdd mynd ar lein, edrych ar Indeed am waith. Mae'n cymryd lot mwy o ymdrech, dwi'n meddwl, i edrych ar busnesau lleol mynd yn uniongyrchol i'r llefydd yna, felly gwneud yr ymchwil a siarad hefo pobl. Um, y mwy o bobl da chi'n dod i'n abod, y mwy mae yr ecosystem yn tyfu iddo chi a fydd y rhwydwaith yna'n mynd lot mwy. Mae yna lot o um, da stakeholder engagement um, a hefyd i trio wneud yn siŵr bod y cymunedau a lleol yn gallu cael y mwyaf allan o'r prosiectau sy'n dod yma. Um, mae gallu siarad efo nhw yn y iaith cyntaf nhw a iaith cyntaf fi um, yn Really special, so really pwysig. Do, yn bendant. Um, mae yna gymaint o swyddi yn cynnwys yn fi lle mae gallu siarad Cymraeg yn hanfodol. Um, mae yna lot ohonyn nhw yn yr ardal hefyd um, sy'n gofyn i chi siarad Cymraeg. Felly mae gallu a cael y sgiliau i allu gwneud yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn. Dyma dod fyny fama a bod i ffwr uh, on Australia wedi nath o ddod â hiraeth i'r iaith i fi pan o'n i ffwr. So mae dod nôl i Ynys Môn sydd yn Cymraeg trwy a trwy, mae'n really helpu fi ail ddysgu be o'n i'n wybod pan o'n i'n ogyn bach, so mae'n grêt. Dwi'n dod o Ynys Môn yn reiddiol, um, so mae o'n fraint i fi gallu aros yn yng nghartre um, a gallu gweithio yn rhywle dwi'n abod yn dda A mae'r rhwydweithiau sydd genna i yma yn barod hefyd wedi gallu fy ngalluogi i i gario mlaen gweithio yn yr byd gwaith dwi eisiau bod yn. Mae Sir Fôn yn amlwg yn wledig, ond mae 'na gymuned clos o bobl yma. Mae'r rhwydwaith dach chi'n gallu adeiladu a'r pobl dach chi'n dod i nabod yn tyfu yn ofnadwy o sydyn, gan bod ni gyd mor agos. Mae'r pobl, y Cymraeg, jyst yr egni sy 'ma, a mae'n rili yy gallu helpu fi bransio allan network fi. i gyfarfod fwy o bobl a potential clients. Wel, dwi'n dod o Sir Fôn, so be well, really. yeah, dwi'n lwcus iawn o gallu gweithio yma. Um, mae'n le anhygoel. A jyst gallu siarad yn y iaith Cymraeg, iaith cyntaf fi, um, a gweithio'n lleol. Jyst mae'n teimlad rili really da.